Lle Emily dwi a dwi'n fyfyrwraig PhD yn yr adran ar hyn o bryd a ffocws fy sesiwn i y bore 'ma fydd y gerdd Moel Ni gan TH Parry Williams. Felly, ni allwn ni ddadansoddi gwaith TH Parry Williams heb ystyried Cefndir y Bardd. Ond fi'n siŵr eich bod chi wedi manylu ar i gefndir yn barod yn y dosbarth. Felly, dyma rai pwyntie yn unig a fydd yn bwysig ar gyfer nes ymlan. Felly, Ganwyd Tish Cari Williams yn Rheedley, sef pentref yng nghanol Eryri, ond nath e adael i bentre genedigol yn un ar ddeg oed i fynychu'r ysgol ym Mhorthmadog. Pan fyddai'n dychwelyd o'r ysgol i'r ardal, byddai'n ymweld yn gyson â'r oerddwr, sef fferm ei deulu, a ma' hwnnw'n bwynt pwysig i gofio ar gyfer nes ymlân. Felly, y gerdd ei hun. Eto, dwi'n siŵr eich bod chi 'di darllen y gerdd hon dro ar ôl tro yn barod, felly dwi ddim yn mynd i ddarllen y gerdd i chi bore 'ma. Felly, ffurf, ffurf y gerdd. Beth yw i mesur? Wel, mae Moel Ni'n soned sydd wedi'i rannu'n wythawd a chwechawd clir, gyda folta sy'n gwahaniaethu nhw sy'n symboleiddio rhyw fath o drobwynt neu rhyw fath o newid. Ond er bod 'na wythawd a chwechawd clir ym Moel ni, mae'n bois bwysig cofio bod y gerdd hon yn gyfanwaith, a'r cysylltau'r 'ac' 'na ar ddechrau'r chwechawd sy'n profi hynny. Dyna'r 'ac' sy'n uno'r ddwy ran. Felly, beth yw effaith y soned? Pam soned? A beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr wythawd a'r chwechawd? Felly, mae 'na bwyslais ar y gorffennol yn yr wyth awr. Mae'r bardd yn edrych yn ôl ar 'i blentyndod, ar 'i blentyndod, sori. Mae 'na ffocws pendant ar y tirlun. Disgrifiad o'r ardal dan sylw sydd fan hyn, ac mae hynny'n debyg iawn i Yma Mae Fy Lle gan Gwyn Thomas, lle mae 'na bwyslais ar y llethrau, y corsydd, y creigiau. Dyw Tish Parry-Williams ddim yn cyfeirio at bobl yn aml iawn yn yr wythfawd cyntaf. A fel i ni'n gwybod ma' hynny'n wahanol iawn i Waldo Williams a'i gerdd Preseli. Ma' Preseli, ma' 'na ffocws ar frawdolieth, ar gymuned, ar bobl, ar deulu. Ac yng ngeirie Waldo, ar aelwydydd fy mobl, un llef pedwar llais, ma' nw'n gweud. Ond, ar y llaw arall, Dyw Gwyn Thomas ddim yn cyfeirio at bobl yn ei gerdd 'Y Mamau Fy Lle' chwaith. Ond yr hyn sy'n taro'r darllenydd am yr wythawd yw bod y bardd yn atgyfnerthu'r diffyg, yr hyn sydd ddim yn weladwy. Felly, beth am y chwechawd de? Wel, mae'r chwechawd yn edrych i'r dyfodol. Mae'n cwestiynu'r hyn sy'n dod ar ôl marwolaeth. Be' sy' tu hwnt i'r hyn yr allwn ni ei brofi? Mae'n crybwyll pobl yn y chwechawd. Ond eto, yr hyn sy'n amlwg yw bod 'na ansicrwydd amlwg fan hyn. Felly, y pedair llinell gynta'. Yym, disgrifiad o gynefin y bardd sy fan hyn. Mae'n sefydlu perthynas â'r lle. Ac ni'n cael ein taro yn syth gan y negydd nid. Nid oedd ond llymder anial byd i Gud, ac yn sicr, nid y dechreuad a ddisgwyliwn fel darllenwyr wrth i'r bardd yym disgrifio bro i Nefydd. Ma' 'na mae'n pentyrru ansoddeiriau negyddol, llymder, anial, di-god. A mae'n ei wneud i ni gwestiynu, sut fyddech chi'n disgrifio ardal Bro Uwchmefyd? A fyddech chi'n cyfeirio at y cadarnhaol? Neu fydde- neu a fyddech chi'n restru'r negyddol? Achos ma' ad- ma' adre yn edrych yn wahanol iawn i bob un ohonom. Felly, gallwn ni gwestiynu fan hyn, a yw adre'n lle neu'n deimlad? O gylch fy ngeni yn Eryri draw. Ar ôl ystyried cefndir y bardd, gallwn ni fod yn eitha' sicr taw dyma lais TH Parry Williams. Y person cyntaf yn ei gol. Dyma'r bardd yn siarad fel petai. Ac os sylwch chi, ma' fe'n cyfeirio at fy ngem i. Ma'r bardd yn dechre o'r dechre yn deg. Dyma dechrau 'i daith, fel petai. Yn Eryri draw. A'r draw 'na yn awgrymu rhyw fath o bellter rhwng y bardd a'i ardal. Cynnig persbectif i ni. Fel petai'r bardd yn edrych mewn o'r tu allan. Fel petai'r cewri wedi bod erioed. cyffelybiaeth neu gymhariaeth, sy'n cynnig elfen chwedlonol a hudol sy'n atgyfnerthu gwerth yr ardal i'r bardd. Nid rhywbeth yn y byd hwn mae'r bardd yn cyfeirio ato, yn, ond yn lle, yn cyfeirio at gewri, sy'n rhoi naws arall fydol i'r gerdd. Yn hir llyfnhau'r llechwedde ar bob llaw. Hir llyfnhau. Mae'r llyfnhau yna'n ferf arwyddocaol sy'n cyfleu hynanu, hyn, sori, hynafiaeth a sut mae'r tirlun yn rhywbeth cyson sydd wedi newid dros amser ond yn parhau i gael yr un effaith. Felly, beth am ail hanner yr wythfawd de? Yn y pedair llinell gyntaf, gaethon ni ddisgrifiad o'r ardal. Yn ail hanner yr wythfawd, i ni, i ni'n cael gwybod am effaith y tirlun. a'i ardal enedigol. A thros fy magu, eto, y cysylltau a yna yn atgyfnerthu llinell amser a thaith bywyd y bardd, um, sy'n atgyfnerthu parhad. A thros fy magu, yn y pedair llinell gyntaf, gethon ni fy ngeni. Nawr, mae'r bardd yn symud mlaen at fy magu. Drwy flynyddoedd syn, Eto, ansoddair sy'n atgyfnerthu effaith y tirlun ar Tish Parry Williams yn blentyn. Pan y'n ni'n blentyn, mae popeth yn gyffrous, ni'n gweld pethe am y tro cynta, ni'n cael ein synnu. Ond wrth beidio fi'n hun, mae e fel bo' bo' pethe ddim yn ein synnu ni ragor. Ac mae'r ansoddair 'syn' yn cyferbynnu i radde gyda'r ansoddeiriau negyddol ar ddechre'r gerdd. Mae llinell yna, sa i'n siŵr os ewch chi wedi astudio'r yym y sbectol hud gan Mererid Hobwood yn ystod TGAU. Mae'r llinell yna'n atgoffa fi o y sbectol hud i radde. Mae Mererid Hobwood yn gwedd yn gerdd na i ni'n dueddol i i weld pethe ond dydyn ni ddim yn edrych ar bethe'n iawn. Dydy hi ddim yn gwerthfawrogi pethe mwyach. Yym a wedyn yr ail yn y llinell nesa, bachgendod ein cartref ychel ni. Dyma cyfeiriad cyntaf y bardd at y lluosog, yr eyn 'na. Ac os sylwch chi, cartref sydd fan hyn, nid tŷ, ond cartref, sy'n eich atgwnephd i'r ymdeimlad ac yn cryfhau'r ymdeimlad o berthyn. Mae 'na ansoddair arall fan hyn, uchel. Disgrifio'r mynyddoedd yn llythrennol mae'r bardd fan hyn, ond trwy gyfeirio at ei uchder, Mae'n mae'n llwyddo i osod y tirlun a'r ardal ar bedestal. Ymwasgai henffyrdd y mynyddoedd hyn. Ymwasgai. Mae 'na lot o ferfau arwyddocaol yn y gerdd hon sy'n llwyddo cryfhau'r berthynas rhwng yr ardal a'r bardd. Os ma' rywbeth yn amwasgu mae e fel ei- fel bod e'n echmygu bron a bod fel bo' chi methu dianc. Felly gallwn ni ddweud fan hyn bod teimlade'r bardd tuag at ei ardal bron yn dod yn heb Bron yn yn dod heb wahoddiad bron a bod. Yym a wedyn y llinell ola fan hyn sy'n crynhoi teimlade'r bardd at ei ardal. Nes mynd o'i moel 'i mewn i'n hanfod i. Ma'r ma'r ardal yn ran annatod o tir Parry Williams. Fi'n ymwybodol bo' fi'n hedfan trw hwn felly 'nai roi gwpwl o eiliade i chi sgwennu popeth lawr achos fi'n mynd fel y gwynt ar hyn o bryd. Ond fi'n siŵr y gallwch chi gael y pwynt pŵer yma ar ôl i'r sesiwn orffen. Felly, beth am y chwechdawd de? Neu o leiaf peidio â'r llinell gynta'r chwechdawd. Ansicrwydd y dyfodol sy'n amlwg fan hyn. Ac ni'n gwel' yr ansicrwydd 'na'n syth gyda'r cysylltau agos. Beth sydd nesaf? Be' sy'n digwydd y tu hwnt i'r hyn y gallwn ni ei brofi? Ac os bydd peth o'm defnydd yn y byd, Defnydd, Gallwn ni ddehongli'r defnydd yma fel rhyw fel gwaith Trish Parry-Williams, i waddol, i ddylanwad, ac os edrychwn ni ar y llun sydd yng ngornel y sleid, sa'n siŵr os ych chi'n gallu gweld, um, ond mae enw Trish Parry-Williams yn cael ei gerfio mewn i'r pren ar fferm i deulu um, Felly, gadael i farc yn llythrennol ma Tish Parry Williams fan hyn. Ar ôl yn rhywle heb ddiflannu yn llwyr. A'i gael gan gyfaill o gyffelyb fryd. A'i gael gan gyfaill gan gyffelyb fryd. Ni'n cwestiynu, a fydd 'na rywun fel Tish Parry Williams eto? Gallwn ni hefyd gysylltu'r llun y y gysylltu'r llun y llond, sori, gydag unigrwydd y bardd. Ar sawl adeg, ma'r bardd 'di cyfeirio at ba mor unig o'dd e. Ac yn ei eiriau ei hun, Heddiw yr wyf yn unig iawn, ond rwyf wedi arfer bod yn unig erioed. Dyw'r bardd yn dyheu am gyfarfyddiad fel petai. A'r siawns, eto, does 'na ddim sicrwydd fan hyn. A'r siawns, wrth odre'r Wyddfa am rydd yr hwyr. Siawns, yn atgyfethu nad oes 'na unrhyw sicrwydd o gwbl. Damwain a hap! neu hap a damwain, pa bynnag ffordd y'ch chi'n lico, fydd y cyfarfyddiad hwn. Ac nid ar ben yr Wyddfa yng nghanol dydd, ond yn lle, wrth odre'r Wyddfa 'mbrig yr hwyr, yn ystod awr hudolus, sy'n atgyfnerth i'r elfen chwedlonol 'na gaethon ni yn y pedair llinell gynta, wrth i'r bardd gyfeirio at y cewri. Ac felly, y cwpled clo. Cwpled clo'r chweched sy'n adl- adleisio llinell agoriadol y gerdd. Mae'r neges yna'n syth, y neges 'ni' a 'na'. Ac eto, ni welir arno lun ar chwaith na yn parhau i dynnu sylw at y diffyg. Ond dyma dechneg mae Tish Parry-Williams yn ei ddefnyddio'n itha' aml yn ei gerddi. Sai'n siŵr os ych chi wedi cael cyfle i ddarllen y gerdd hon gan Tish Parry-Williams, ond mae e'n defnyddio'r un techneg, a Dyna gerdd sy'n twyllo'r darllenydd ar y darlleniad cynta, achos bod e shwd gymaint o sylwade negyddol. Yym, ma'r gerdd honno'n dechre gyda Beth yw'r ots gen i fi am Gymru? Damwain a hap yw fy mod yn 'i lifart yn byw. Felly, yym, is-raddio er mwyn gallu clodfori, ma'r bardd fan hyn, er mwyn gallu codi yr hyn sydd dan sylw i dir uwch. Ac ma'r ma' cwpla clo y gerdd hon yn profi hynny. Yym sai'n w beth yw cwpla clod gerdd hon sai'n cw- cw- sai'n cweit yn cofio y cyfange Cymru'n dirdynu fy mron ni Duw awn gwaredo ni allaf ddianc rag hon ac eto y y tyniad 'na ty- tuag at ardal. Yym felly yr hyn sy'n bwysig i gofio am y cwpled clo yw bo' 'na gyferbyniad clir rhwng disgrifiade negyddol y bardd a'r effaith y gaiff yr ardal arno. Mae'r tirlu- tirlun yn dylanwadu ac yn ran ohono fel petai. Felly, fi'n ymwybodol bo' fi 'di mynd fel y gwynt fan 'na fi 'di mynd mor gloi ond dyna fe fi'n credu. Felly, diolch yn fawr am eich yym gwrandawiad. Yym fi'n gobitho bod y cyflwyniad hwnnw 'di bod o fudd i chi. Yym pob lwc yn eich aroliade. Byddwch chi gyd yn wych.